Helo, enw i yw Sian Stacey a fi yw swyddog ddatblygu yr prosiect o'r mynydd i'r môr. Uh, dyma fideo weddol fer uh, sy'n rhoi diweddariad i chi o'r prosiect, uh, be dyn ni wedi bod yn neud dros yr uh, flwyddyn neu ddau diwetha, um, be dyn ni wedi cyd-dylunio gyda'r gymuned a beth allech chi ddisgwyl o'r prosiect a sut i uh, fod yn rhan o'r prosiect uh, dros yr misoedd sydd i ddod. Cyn i fi mynd yn bellach, o'n i jyst am rhannu'r map yma um, o ardal lle mae'r prosiect yn canolbwyntio. Dyn ni'n cymryd yr afon Dyfi yn y gogledd, lawr at y rheidol yn y de, ac wedyn o'r mynyddoedd Pumlumon allan i'r môr yn Fae Ceredigion, fel ardal y prosiect. Dyma lle dyn ni'n canolbwyntio ein trafodaethau um, a dyma'r ardal dyn ni'n gobeithio uh, cyd-ddylunio um, o fewn. Yn sydyn wedyn, cyn i ni mynd mewn i'r manylder, lle ydyn ni o ran y proses? Felly, dros y flwyddyn neu ddau diwetha, ydyn ni wedi bod yn sefydlu a fframio y trafodaethau um, ac yn archwilio beth ydyn ni fel ardal um, yn gweld fel ein gweledigaeth at y dyfodol a, a gweledigaeth lle mae natur a pobl yn ffynnu. Felly, dyn ni wedi Felly, dyn ni wedi bod yn, sut ydyn ni wedi bod yn uh, ymwneud â hyn? Felly, dyn ni wedi cynnal uh, nifer fawn o sgyrsiau um, un i un efo wahanol bobl a grwpiau yn yr ardal. Dyn ni wedi cynnal tri gweithdy um, ar-lein hyd belled efo uh, dros 70 o bobl. Mae gynddyn ni grŵp cyswllt sy'n uh, datblygu a wnaeth trafod bach mwy am hynny mewn eiliad. Mae'r uh, holiaduron am defnydd tir a môr yn yr ardal wedi cael eu cwblhau dros 100 o weithiau ac mae'r holiadur yna dal ar gael i gwblhau ar y wefan os oes ganddo chi diddordeb. Uh, dwi wedi bod yn uh, gwneud nifer fawr o sgyrsiau efo grwpiau um, a wedi siarad i dros 450 o bobl um, uh, yn yr ardal ac yn bellach tu hwnt yn sgil a beth mae'r prosiect yn wneud. Dyn ni wedi lawnsio ein um, rhaglen o hwyluswyr cymunedol, felly uh, cyfle i bobl um, o fewn eu gymunedau nhw uh, cynnal cyfarfodydd a trafodaethau am yr prosiect ac am syniadau nhw am sut allan ni helpu natur a pobl ffynnu. Uh, mae yna fideo fer am y rôl hwyluswyr cymunedol ar gael ar y wefan, felly bys y fi'n tybio os oes ganddo chi diddordeb glywed mwy am hynny, uh, mynd draw i'r wefan a chwilio am hwyluswyr cymunedol. A mae'r tîm y prosiect wedi cael ei uh, sefydlu uh, dros y mis o diwetha, felly dwi'n mynd i sôn ychydig am hynny mewn eiliad. A uh, dyn ni wedi yn barod uh, wedi bod yn siarad efo uh, dros cant o bobl uh, yn lleol yn ein sesiynau galw heibio um, ar draws yr ardal. Felly, lle yw'r weledigaeth hir yma? Felly, dyma yr, yr weledigaeth, felly ecosystemau cysylltiedig a llawn natur o'r tir i'r môr. Fydd yn cyflawni byddion i fywyd gwyllt, pobl heddiw ac i genedlaethau'r dyfodol. Bydd hefyd yn dathlu treftadaeth a diwylliant yr ardal leol. Pwy sy'n cymryd rhan yn y prosiect? Dwi am cymryd yr cwpl o sleids nesa i edrych ar yr ddiagram yma ac i trafod bach mwy am pwy sy'n cymryd rhan yn yr wahanol grwpiau. Dwi am cychwyn efo'r canolbwynt, tîm y prosiect a'r grŵp cyd-ddylunio. Felly, dyn ni wedi penodi nifer fawr o uh, ymgynghorwyr lleol uh, sydd yn arbenigwyr yn eu, yn eu meisydd. Uh, mae ganddo ni ecolegwyr, pobl sy'n arbenigo yn um, yr ecoleg y môr, um, pobl sy'n rhan uh, sydd efo cefndir yn coedwigaeth, ffermwyr lleol, pobl sy'n ymwneud efo um, ymgysylltu efo cymunedau. Yy felly mae'r grŵp yma o bobl yn yn fyn' i fod yn rhan bwysig o helpu ni i siapio'r syniadau um, o'r gymuned sy'n dod allan. Mae'r grŵp yma yn cael eu cydlynu gyda fi, yr yy swyddog y prosiect, a wedyn mae gyda ni hefyd yn y gornel gwylod ar y dde yna mae Heulwen Davies o Llais Cymru, mae hi'n helpu ni efo'r ochr um, uh, cyfathrebu a wedyn Gwenno Edwards hefyd sydd yn arbenigwraig yn uh, cyd-ddylunio. Uh, mae hi'n helpu ni wneud yn siŵr fod y proses yma yn gweithio. Wedyn, nes i sôn yn gynharach am y grŵp cyswllt. Mae'r grŵp cyswllt wedi fod yn ddatblygu dros yr flwyddyn diwetha. Um, mae'r grŵp yma, really, meddwl amdanyn nhw fel ffrindiau beirniadol. Felly, mae'r grŵp yn cynnwys sefydliadau lleol, cyn cynrychiolwyr o grwpiau o bob rhan o'r sector, uh, cyhoeddus, cymunedol, busnes, addysg a trydydd sector. Um, a maen nhw wedi bod yn uh, cyfrannu ei amser nhw i uh, helpu ni lliwio sut mae'r prosiect yn ddatblygu, um, i uh, gofyn cwestiynau uh, o'r proses ac i helpu ni'n siŵr bod ni'n uh, cynnwys pob elfen o'r uh, uh, gymuned lleol yn y prosiect. Wedyn, wrth gwrs, mae'r gymuned ehangach, uh, mae hwnna'n gynnwys yr hwylyswyr gymunedol, nes i sôn am yn gynharach, um, ac hefyd uh, pobl uh, yn cyffredinol uh, sy'n gallu ymuno efo ni um, mewn nifer o wahanol ffurfiau, ond y ffordd fwy a hawdd yw, yw i ddod draw i ddeud helo i fi yn un o'n sesiynau galw heibio. Wedyn mae'r partneriaid y prosiect, uh, felly RSPB Cymru sy'n cynnal y prosiect ar hyn o bryd, felly dwi'n aelod o staff RSPB Cymru, uh, ond dwi'n gweithio ar rhan y prosiect yn unig. Uh, mae gennym ni pimp um, partner arall uh, sydd yn rhan o'r prosiect, a rôl y partneriaid yma rili really, yw just gorchwilio'r gwaith sy'n digwydd ac i gyflawni'r broses cyd-dylunio. Um, felly, does genddyn nhw ddim, uh, ddim uh, Bwla. Felly dyma cipolwg sydyn ar ein amserlen a beth sydd wedi digwydd dros yr wythnosau a'r misoedd diwetha. Felly, yn ystod mis Mehefin, gothon ni cyfarfod efo'r grŵp cyswllt uh, lle wnaethon ni trafod yr er proses penderfyniadau. Uh, felly, pwy, pam a pryd mae penderfyniadau'n gael ei wneud. Ochr i hyn, wnaethon ni hefyd trafod yr meini prawf, yr criteria, i wneud e'n haws i bobl rhannu ymateb um, a, a mewn bynnu syniadau i'r proses. Mae'r meini prawf yma yn adlewyrchu'r gweledigaeth a'r themau uh, mae'r proses wedi cyd-ddylunio uh, hyd belled. Yn ystod mis Medi fydd uh, unrhyw syniadau fydd wedi cael ei uh, rhannu efo'r prosiect um, yn cael ei gyflwyno nôl i'r grŵp cyswllt a dros yr haf fydd yr grŵp cydlunio a'r, ar tîm y prosiect wedi bod yn gweithio ar y syniadau yma a ddatblygu nhw yn barod i rhannu gyda'r grŵp cyswllt. A wedyn mae gyda ni cwpl o cyfarfodydd um, eto um, i ddod, uh, achos dyn ni'n gwybod bod um, angen i ni cynnwys amser i adlewyrchu um, ac i, i roi ddigon amser i bobl mewn bynnu ar y syniadau wrth i ni fynd. Gyda'r bwriad o wedyn cyrraedd diwedd y flwyddyn neu cychwyn flwyddyn nesaf, um, efo syniad go dda o cynllun strategol um, fydd yn ddod â'r syniadau yma um, i, i, i plan cynllun um, ar raddfa tirwedd um, sydd yn mynd i helpu natur i ffynnu yn yr ardal. Fydd hyn wedyn yn rhoi cwpl o misoedd i ni ddod â popeth at ei gilydd a canolbwyntio ar y manylder um, o'r syniadau yma er mwyn wedyn uh, paratoi uh, cynlluniau cyllideb um, a fydd yn gallu wneud yr syniadau yma um, i ddigwydd go iawn. Felly, dyma yw'r meini prawf rydyn ni wedi ddatblygu i adlewyrchu yr gweledigaeth a'r themau sydd wedi dod i'r amlwg drwy ein broses cyd-ddylunio dros y flwyddyn diwetha. Mae'r grŵp cyswllt a'r tîm y prosiect wedi fod yn helpu i ddatblygu'r meini prawf yma. A bwriad creu meini prawf yw i helpu ni i wybod pa fath o syniadau sy'n addas i prosiect fel hyn, um, i helpu ni i wneud penderfyniadau ar pa syniadau i ddatblygu yn bellach neu pa syniadau sydd efallai ddim yn addas i prosiect fel hyn. I helpu wneud i'r meini prawf mor syml â phosib, rydym wedi torri nhw lawr i tri prif thema. Yn gyntaf, sut allwn ni helpu natur i ffynnu ar raddfa? Dyma yw sylfaen y prosiect. Felly, pa fath o pethau all ddarparu hyn? Rydym wedi clywed fod cydweithio ar draws gwahanol perchnegion neu rheolwyr neu defnyddwyr tir yn bwysig. Rydym hefyd am helpu i wella cysylltedd, amrywiaeth a iechyd chynefinoedd. Ac o bosib, elle fydd rhai syniadau yn gallu edrych ar sut i gyflwyno neu ddatblygu proses sy'n adlewyrchu natur um, sydd wedi cael ei cholli. Yn ail, rydym yn edrych ar syniadau i weld economi lleol yn cefnogi natur. Rydym yn ymwybodol am faint o bobl yn yr ardal sy'n ennill eu bywoliaeth, neu rhan o'u bywoliaeth, drwy weithio efo'r tir a'r môr yn yr ardal. Felly, rydym am cyd-weithio efo'r sectorau fel amaeth, coedwigaeth, pysgotwyr a twristiaeth i weld sut all rhain fod yn fwy cadernid yn y tymor hir oherwydd ein rheoli o'r adnoddau naturiol mewn ffordd cynaladwy a sy'n cefnogi natur. Ac yn olaf, pobl yn ffynnu ochr yn ochr â natur. Rydym wedi clywed nifer o bobl yn rhannu ei angerdd na brwdfrydedd am ailgysylltu efo natur. Ond rydym hefyd wedi clywed gan nifer o pobl am y pwysigrwydd o ailgysylltu ni efo sut mae ein terwyddau a'r môr yn cael ei rheoli. ac wedi cael ei rheoli am cenedlaethau. Hoffwn weld be allan ni wneud i dathlu'r treftadaeth sydd ynghlwm efo'r defnydd o'r tir a môr yn yr ardal a'n cysylltedd ni efo natur. Efallai fod hyn i gyd yn swnio'n eithaf llethol, ond rydyn ni'n amwyddus iawn bod pobl yn gallu cyflwyno eu syniadau, uh, waith pa mor ffurfiedig neu ddatblygedig ydyn nhw. Mae tîm y prosiect o arbenigwyr a chynghorwyr lleol yno i'ch helpu chi a helpu'ch syniad uh, neu syniadau i gael eu llunio ymhellach um, a dwyn ynghyd i fod yn rhan o'r darlun strategol. Felly peidiwch a theimlo bod rhaid uh, ffurfio eich syniad yn llawn o'r cychwyn. Uh, bys fi'n annog chi i, i rhannu'ch syniad uh, dim ots pa uh, lle mae o uh, o ran cael ei ddeblygu. Dyn ni wedi cynhyrchu'r um, fap yma, neu'r proses yma, i helpu chi weld sut uh, fydd penderfyniadau'n cael ei wneud, uh, pa syniadau sy'n cael ei ddatblygu ymhellach, pryd a phwy fydd yn trafod yr ein, um, a pryd y caiff syniadau ei ddatblygu, uh, neu pa... Uh, dyn ni hefyd wedi cynnwys um, dolen adborth uh, fel gallwn ni naill ai gyfuno'r syniad uh, ag un arall, neu fynd yn ôl at y person neu'r grŵp a awgrymodd y syniad a gweithio gyda nhw i edrych eto ar y meini prawf a sut y gallent fod um, lle eisiau newid y uh, syniadau nhw i uh, gyfateb i'r meini prawf yma. Ac i gorffen, uh, jyst cwbl o uh, nodiadau really ar gwaith arall ar y gwyll efo ni. Uh, felly fel dwi wedi sôn, uh, dwi wedi bod allan yn yr ardal uh, dros yr haf um, yn cynnal sesiynau galw heibio. Dwi wedi siarad efo dros 170 o bobl sydd wedi bod yn wych a diolch yn fawr i bawb sydd wedi ymuno efo ni hyd belled. Uh, fydd mwy o'r sesiynau yma yn cael ei gyhoeddi Um, neu os ydych chi eisiau i ni cynnal sesiwn yn eich ardal chi, mae croeso i chi gysylltu efo ni. Rydyn ni hefyd yn cydweithio gyda Menter Mynyddoedd Cambria ar ein prosiect Ein Weledigaeth am ein Tir a'r Môr. Mae'r prosiect yma yn weld uh, nifer o cynghorwyr lleol yn cael trafodaethau un i un uh, efo pobl sy'n ennill eu bywoliaeth neu rhan o bywoliaeth ni o'r adnoddau, aturi, adnoddau naturiol, felly o'r tir neu'r môr. Uh, felly mae hwnna wedi bod yn digwydd dros yr ha a fyddwn ni'n cynnal cwpl o gweithdai yn penodol i'r elfen yma o'r gwaith yn ystod mis Medi. Dyn ni wedi bod yn cydweithio gyda Bwyd Dros Ben Aber, Aber Food Surplus, a'r artistiaid lleol Arys Briggs a Zoe Quick ar y prosiect Ymylon y Rheidol. Fydd y prosiect yna yn cychwyn go iawn yn ystod mis Medi hefyd. A wedyn mae'r artistiaid preswyl uh, fydd yn cydweithio gyda um, ELP, Endangered Landscapes Programme. Uh, maen nhw wedi cael eu ffynodi uh, a fydd nhw yn cychwyn eu gwaith nhw dros yr haf, felly fydd mwy o wybodaeth yn ddilyn ar rhain um, yn yr cwpl wythnosau nesaf. A sut allwch chi gymryd rhan yn y prosiect? Wel, um, yr ffordd fwyaf haws yw i uh, fynychu un o'n sesiynau galw heibio cymunedol ar draws yr ardal. Uh, fydd rhain yn cael eu cyhoeddi um, drwy ein tudalen Facebook, ar y wefan ac ar Instagram. Um, allwch chi ymuno fel hwylysydd cymunedol, mae yna llwyth o ddogfennau um, ac adnoddau i uh, helpu chi ddeall bach mwy beth yw'r disgwyliadau o fod yn hwylysydd cymunedol um, a'r adborth uh, dyn ni wedi ddatblygu i helpu chi um, yn hyn. Gallwch chi mynychu cyfarfodydd uh, grŵp cyd-ddylunio um, a helpu ni ddatblygu'r syniadau sy'n dod drwyddo. Um, gallwn ni hefyd trefnu gweithdy penodol um, i'ch grŵp chi yn yr ardal, uh, naill lle bod chi'n cymuned penodol uh, neu efo diddordeb penodol fel ffermio neu um, bod chi'n defnyddio'r môr. A hefyd, gallwch chi rhannu eich syniadau, felly fyddwn ni'n lawnsio ein ffurflen um, rhannu syniadau um, mewn cwpl wythnosau, uh, felly dwi'n annog chi i clicio ar y uh, ffurflen yma. Dyn ni wedi ceisio cadw yn reit fyr ac yn hawdd iawn i bobl uh, cwblhau, um, ond os ydych chi unrhyw broblemau, mae croeso i chi gysylltu gyda fi. a dyma yw manylion cyswllt fi, felly mae croeso chi e-bostio fi sian.stacey at ŵrmynydd i'r môr.cymru neu allwch chi ddilyn ni ar Instagram at o'r mynydd i'r môr neu drwy ein dydalen Facebook o'r mynydd i'r môr Summit y Sea.